Si kinnt dach hir Kandidatur zréckzéien an der Madame Peters d'Plaz iwwerloossen. Géingt Dir se dann ënnerstëtzen? Den Thomas Baff, Wat sinn dat da lo fir wëll Spekulatiounen? En entsaten Ënnerblack, Denkt en, datt d'Annie zréckgetrueden ass, iwwerdeems heen nach hei d'Schierbele vum Karin sengem Cavalier Seul muss zesummekieren? Implodéiert d'Partei wärend en hei am Studio hockt? Den Tom versicht sech ze entspanen. Do gräift dir awer enger ganzer Rei vun Evenementer vir. Oder wësst dir do méi wéi ech? Verroder mir är Quellen? D'Dany Grüben laacht e wéineg gequält. Mä et wier jo awer net komplett aus der Loft gegraff, wann d'Madamm Wagner-Teufel, déi sech fir eng nei a progressiv, nach méi progressiv, ënnerbrécht den Thomse. Progressiv si mer jo schonns. Okay, d'Dany Wagner-Teufel setzt sech also fir eng nach méi progressiv, nach méi inklusiv an nach méi partizipativ Politik an. Madamm Grüben, ech entschëllege mech fir virdrun. Als Wahlsproch gëtt dat effektiv net vill hier. Ech verspriechen Ären Nolauschterer, dass mer mat Zäiten e Sproch mat e bësse méi Sexappeal fannen. Dat do ass jo kengem zouzemudden. D'Annie Grüben stuerkte just verwurrelt un. Den Tom bäisst op d'Zänn. Huet de säin villbeschwuerene Charme verluer? Vun der Semantik mol ofgesinn, schwätzt d'Journalistin weider, wier dem Karin Peters seng Asetzung als Parteispëtzt net de Beweis, datt Är Partei de Wierder och konkret Aktioune follege léisst. Merci, datt Der mech drop uschwätzt, Madamm Groeben. Mir hu jo bei eis an der Partei d'Equality Actions gestëmmt. No de leschte Virstandswale virun zwee Joer hu mir zesumme mat der Basis decidéiert, datt all héich Posten, déi bei der Partei an den nächsten zéng Joer fräi ginn, just nach vu Fraen däerfe besat ginn. Ob elo Generalsekretärin, Geschäftsführerin, Parteipresidence oder Fraktiounsvirsëtz, exklusiv Fraen. An dat huet ënner anerem dozou gefouert, datt aner Parteie wéinstens eng Fraequot agefouert hunn. Dat ass scho richteg. Mee wier d'Nominatioun vun der Madame Peters dann net deen nächste logesche Schrëtt? D'Karin wäert ganz sécher hir Chance kréien. Mee fir mech steet fest, datt fir d'éischt déi verdingte Parteikolleeginnen dru sinn. Den Tom bemierkt säi Feeler ier en déi lescht Silben ausgeschwat huet. Vis-à-vis an der Regie ass de Lucky agefruer, säi Fanger schwieft nach iwwert dem Telefon. Mee den Tom rëselt de Kapp. Dat ass dach schliisslech och déi offiziell politesch Linn vun der Ministesch fir Egalitéit, firwat soll en dat dann net soen? Verstinn ech dat richteg, d'Carine Peters kënnt fir kee vun dëse Posten a Fro, well si eng Transfra ass? Natierlech net! Si kënnt fir all Posten a Fro, just nach net dësen Tour. Elo si fir d'éischt déi richteg Fraen drun. Ah, an domadde sot Dir, datt Transfrae keng richteg Frae sinn? Wéi den Tom virun dräi Joer Ausseminister ginn ass, war dat eng kleng Sensatioun, déi esouguer iwwer d'Grenze vum Land eraus fir Schlagzeile gesuergt huet. Hien hat an de Walen déi véiertmeeschten Eenzelstëmme kritt, wat senger Partei direkt beim éischte Versuch fënnef Sëtz an der Chamber geséchert huet. D'Koalitioun war schonns zu dräi Parteien a wollt d'PM net dobei hunn, mee fir d'Wieler awer net virun de Kapp ze stoussen, krut den Thom de Posten vum Ausseminister. Et war déi éischte Kéier iwwerhaapt, datt en Oppositiounspolitiker e Posten an enger Regierung krut. Als Ausseminister, duecht een, konnt en net vill futti man oder sech bei de Bierger groussaarteg profiléieren. E krut déi wichteg Ressorten Arméi a wirtschaftlech Zesummenaarbecht ewechgeholl, dofir awer déi onbeléiften Dossieren Immigratioun an Asyl bäigesat. Wa säin Numm just laang genuch mat Asylanten an illegaler Awanderung a Verbindung bruecht géif, war spekuléiert ginn, da wier et mat der Popularitéit séier eriwwer. Allerdéngs hätt keen domadde gerechent, datt den Tom esou gutt mat den neie Medien kinnt ëmgoen. Geschwënn waren d'Zuele vun den Asyldemandë just nach en Hannergrondgeräisch, dat kee grouss interesséiert huet. Den Tom huet alles gepost, wat him virun den Handy gelaf ass. Seng Auslandsreese goufe mat Spannung erwaart. Ob en am Fliger eng Berühmtheet getraff huet oder am Hotel eng Koppel, déi hire fofzegste Joresdag gefeiert huet, wat et op engem Sommet z'iesse gouf a firwat e sech duerno nach e Kebab siche gaangen ass, dass de Kebabverkeefer e Cousin hat, deen am Ländche lieft, wéi d'Toiletten am Palais vun engem auslännesche Staatschef ausgesinn, gouf op all wichtege Medium iwwer dräi ënnerschiddlech Konten, als Ausseminister, als Parteipolitiker an als Privatmann, an op véier verschidde Sproochen uechter d'Welt geschéckt. Am Toun vun engem Mann, deen d'Welt mat Staunen a Begeeschterung entdeckt. D'Leit hate geschwënn den Androck, den Tom ze kennen, wéi e gudden, léiwe Kolleeg. mee méi wéi 10 mol sou vill Follower an Abonnente wéi den Tom, an dat mat engem eenzegen Account, hat dem Tom säin Dackel Téiwes.